Hallo an do wier mer dann erëm hei um Channel an op der Nintendo Switch mat Siggy e fuer Zit Melusina. Ech sinn net alleng, ech hunn de Serge hei, dat héiert der och elo direkt. Salut!
An mir haten elo den siwente September, ass Siggy vum Steam, wat mer vläit scho kannt vun den een oder aneren, elo och op der Switch erauskomm. Dat heescht de Mario huet Konkurrenz krut An de Serge wäert elo spillen an ech wäert bësse matschwätzen a mir kucken eis elo, denken ech, fir d'éischt eng Kéier d'Astellungen och bëssen a, wéi dat op der Switch elo ausgesäit. Dir gesitt also och bëssen, do huet e rondrëm geschafft an du has scho bësse elo probéiert mat AB-Knäppercher. Dat wär bësse de Contraire, soos de. Jo, et ass de Contraire, wann s de gewinnt bass, wéi esou eppes wéi Smash Brothers Inputs oder mat aneren Inputs, wou s de gewinnt bass, den A, de Sprongknäppchen ze hunn. Well wann een Oldschool Spiller gewinnt ass, do ass A ëmmer sprange gewiescht. Voilà, da kucke mer eng Kéier just d'Hëllef. Also Dir gesitt, dass dat éischt Spill op der Switch, wat mer dann op Lëtzebuerg hunn, war am eShop net Lëtzebuerg opgelëscht. Do hate mer e bëssen eis Bedenken. An awer hues de elo mat den Astellunge direkt gemaach, datt mer et op Lëtzebuerg gesinn. An ech denken, mir fänke lo gläich un, do gesitt Dir eben och eng Kéier textméisseg, wéi op Steam Lo dee Feeler deen s du nach ëmmer sees giff dra stoen. Mee bon, dat, ech wee, et weess een jo net op et bewosst extra gemat gëtt oder op et einfach nëmmen esou en eppes ass wat esou eppes wéi an Donkey Kong Country bei deen ale wou Saache woren wou s de halt keng Noriicht vorausfonnt hues méi spéit wann s du et bis puer mol gemat hues. Ech denken och mir kucken elo d'Spill unzefänken. Dir hat eben och Sigi denken ech schon eng aner Plattform vun eis zwee gesinn, do waren mer mam Kev zesummen a vue dat Spill op der Switch erauskomm ass maan mer et hei an fir déi Leit déi d'Story net kennen hei ass se. Ech mengen du hues se och genuch gespillt wëlls d'Spill och als Speedrunner bëssen ugees. Ech erklären eng Kéier fir déi Leit déi d'Spill na net gesinn hunn. Eisen kleng Ritter de Siggy leeft da lo dem Melusina no. Mir hunn natierlech Géigderen hei an dir gesitt de Serge deen huet säin Trickert eraus. Dat geet hei rucki zucki. Mir wäerten och elo denken ech maachen emmer ee Part just fir dat ganz Spill an da si mer scho fäerdeg. An ech wäert och probéieren déi 100 Prozent ze maachen. Normalerweis wann ech näischt Däimleches vergiessen, misst dat kee Problem sinn. Du hues den éischte Level, bis de am gaange bass. Wéi sees de dat d'Steierung alles wier? D'Steierung ass e bëssen ëmgewinnt, se ass net grad sou direkt wéi op där vun der Steam Versioun. Huet mir ginn direkt deen Puerz, kommen net sou vite fait. Et ass wahrscheinlech eng Saach dofir wéinst sech do dass de deng Info zéies dann ass. Et ass dann awer ze begréissen dat se d'Spill un d'Konsol quasi ugepasst hunn. Jo.
An e mierke lo hei et geet mat guddem Tempo virun also. Fir déi Leit déi och net wëssen ass Serge wierklech een deen spillt och freakt och deen dote Triggelo hei wierklech. Do gesi mer d'Qualitéit an engem klenge lëtzebuergesche Spill. Vangelis sinn wann een Nintendo als Kand ëmmer gespillt hat an elo déi éischte Kéier huet op der Konsol oder op engem Handheld, dat ass jo och d'Switch. Jo. Keng Panik mir packen dat schonn, seet och de Siggy. Ech wäerten awer ganz, mir wäerten déi eenzeg Plattform sinn, déi d'Spill op der Switch hätt spillen an eng Kéier ophuelen och wäert. Ech mengen, dat wäers de och sou gesinn, dat déi meescht éischter Playstation oder op Steam wäerte bleiwen. Denken awer dat derwärt ass dat mer eng Kéier Spill presentéieren dat och Lëtzebuerg schon op der Konsole mëttlerweil ass. Ech kann et probéieren ëmmer mee et geet ëmmer esou ëm e bëssen net duer. An och haut wann een e One-Up kritt an kritt ee schonn den Damage gutt, kanns du dann einfach soen, jo ass mir egal ech. Ech hu meng Arm verluer op Annerhab an koum dunsch nees zréck.
Voilà, do gesitt der et, jo.
Ech maache verschidde One-Ups bewosst, well ech weess, datt ech dann, ok, ech hunn nach ee Liewen, kréien hei One-Up an doduerch kréien ech dann och nees meng voll Liewen zréck, fir direkt weider ze rennen. Wat a bestëmmte Fäll extrem sënnvoll ass. Ob et hei bei der Versioun och sougutt Fall ass muss ech alles nach gewinnen, well ech hunn mech nach guer net un d'Switch Versioun ugewinnt. Voilà, dat kann een eben soen. Blind ass et definitiv net, mee et ass awer déi éischt Kéier elo wou's de op der Switch probéiers, dat heescht de gesitt elo direkt Training op der Computer. Huet sech gelount, e gëtt och do gutt een ze Moment, mir gesinn et och hei, kuerz Prozess gemaach.

Et ganz ëmmer sou eng Saach ass. Well normalerweis kanns de all Tour kanns de en zwee Häerzer poppen, och wann en no der Halschent dee verléiert oftmools dann et net méi hikritt, well dann einfach vill méi séier sech ëmdréint an alles, dat heescht du verléiers méi Zäit.

Dat geet dann och op der Switch.
Also mam Stierwe während enger Killer-Animatioun, dat weess ech, dat funktionéiert. Dat ass ëmmer ganz witzeg an de Bossfights ze maachen, well s de do jo am Fong guer näischt maache kanns an well s de dat e bëssen iwwerbrécks, kanns de sou Dometer maachen. Voilà, kuerze Prozess a mir hunn nach de Geck mengechter mam Lanne Jangay gemaach. Also do hunn ech och elo, mengt ech, ke bal gesinn. An dengem Speedruns häss de et. Ups. Net gemaach respektiv wannn op Twitch wou ech net mat dobäi war vläicht. Dach ech hunn et, ech hunn ech hunn e puer Video wou et och dorop ass awer et ass halt net grad sou einfach well esou en huet scho gekuckt dat relativ rauszepatchen mee jo. Du méchs em d'Liewen nach schwéier. An hei hu mer och schonn dat éischt Artefakt.
Voilà, do hu mer dat dann och. Fir déi Leit ebe fir eng Kéier ze erklären, dat mir mam Pixellou, Haaptmann, dem Zatosch, dem Sebastia Koschka missten heeschen, mat deem heiansdo e bësse Kontakt nach hunn an haten. An du bass ëmmer am gaangen him d'Problemer vum Spill däitlech ze maachen. Jo, an ech kréien ëmmer erëm hin. Mee et ass bei enger Saach wou en selwer gesot huet, nee dat ass kee Problem, deen ech awer ëmmer nach als Problem fannen an dee wäert mer wahrscheinlech och nees kréien, well ech kréien dee ganz oft a menge Runs. An dat ass bei Boss Nummer 3. Dat ass och menger Meenung hir den schwéierste Boss vun der ganzer Story. Jo, kann ech jo gutt zoustëmmen. Se mierkt also, d'Spill ass gutt hei ugetest ginn, perfektionéiert. Ech perfektionéiert nach laang net, also ech maachen nach vill Feeler. Mee op jidden Fall, ech sichen ëmmer nach no Leit, déi mech probéieren ze konkurréieren, wat relativ schwéier ass.
Hat jo elo am Discord puer Leit déi mat Speedrun Messagen ugedeit hunn dat se et och wellen eng Kéier probéieren. Si gespaant ob s de puer Battles do kriss. Mengen du bass der déi Saach sécher mol hei am Land. Där d'Konkurrenz éischter manner do si, mee du hues awer och an de Rankings um Steam e bësse Problemer, heiansdo sou vläit, oder hu mer sou e puer Leit, déi mengen, se wäre gutt, an da kréie se awer vun der gewisen,
dat et.

Ech hunn e puer Plazen, wou ech weess, ok, elo wäert nees dat geschéien an dat. Mee bon, dat ass halt, wou ech ëmmer mierken, sou, wou et, wou ech gutt Zäite kréien oder net. Meeschtens, wann ech scho weess, datt ech an deem Level mol eng Kéier ausnamsweis net gestuerwe sinn. Ech muss awer soen, elo si elo den zweete Boss vum Spill, fir dass de fir d'éischt Kéier op der Switch spills, awer eng anstänneg Leeschtung. Bass selwer och zefridden? Ech mengen, et sinn awer 7 Minutten. Voilà, jo, un deem Dréi misste mer sinn. Mir bëssen Opnam jo am Ufank grad. Offiziell ass elo 10 Minutte wou de Video ass, mee och mam ganzen Ufanks-Ecran muss ee kucken, wéi d'Hien elo ausgesäit. Hei gesitt der eben, de Firewall huet eng kleng Schwaachstell, déi de Serge, géif ech mol soen, massakréiert de Moment. Engem gudden Tempo hei an.

Mir warnen iech awer vir, wann dir d'Spill déi éischt Kéier wäert spillen, dir wäert e bësse méi laang brauchen. An och ech perséinlech kann soen, ech spillen d'Spill och mat nächster Zäit op der Switch op jiddwer Fall erëm, well ech mol probéiert op Tablets hat, an bei mir dauert dat och e bësse méi laang. Dem Serge. Ass hei d'Musek eng vun deenen. Secrets déi ech oftmols am Speedrun verpasst hu well wanns de Siggy oder any percent Run mëss hues de halt nach hei grad sou nach dee Cycle dass de Uff hei hat ech scho bal och nees ah ech haass ech haassen déi Kanten.
Jo sou eng Platz ech hun déi do och net gär am normal Spill wann der an einfach den Tempo hei gesitt. Mee wa mir genuch liewen a mir maache jo hei d'éischt Kéier. Et ass 100 Prozent souwisou. Am Normalfall, wann ech Speedruns maachen, hunn ech elo ëm déi 30 Liewen. Ëm déi 30, wärend ech do duerchrennen. Wann s de normal seriö probéiers 100 Prozent, bass de herno och wann. Wann s de elo d'Bosser, déi s de liewen, déi s de verléiers, net matrechens, dann ass et trotzdem absolut warm. D'Sonn a d'Päerdschliewen. Ah jo, Sonn ass eng Saach, huet ëmmer nach net gepätscht. Dir huet elo gesinn. Ech denken, ech muss net vill dozou soen. Hie fënnt d'Trickarden ëmmer raus. Wann ech bedenken, ech hunn eng Zäitchen net dra nogekuckt, well se op Digibel war, also net op Youtube, wou ech d'Notifications meeschtens net krut hunn, mierkt een awer wierklech, dass dat Spill, wéi oft hues de elo déi lescht, wann s de dat op Woch esou misst eroprechnen oder an engem Mount, wéi oft gëtt d'Spill dann. Säit ech de Rekord esou wäit erofgesat hunn, hunn ech, sinn ech net méi esou frequent um Spillen, also. Soll mer wann ech Bock hunn maachen ech einfach mol sou eng 5, 10 Runs mat aus dem entspriechenden Dings, dann ass direkt fäerdeg den Dag, well ech weess dass dono klappt näischt méi. Dat ass bei mir mäi Karma. Dowéinst wann ech e gudde Match hunn oder sou, dann ass meeschtens bei mir dono fäerdeg, well ech da weess, okay elo wäert wäert wahrscheinlech. Wie kannt hien? Et ass ëmmer nach sou, do ass nach, ok, et ass eng Beweegung dran, jo, mee déi Plaz, wou et bei mir wäert geschéien, ass herno déi Plaz, wou et net eng Beweegung ka ginn, et ass, an ech stierwen doduerch.
Voilà, d'Flantermais wollt do eng Kéier gutt dobäigoen. New body.

Wann ech Inputs mierken déi feelen, déi mierken ech. Dat ass en Deffer-Bios deen ech maachen, well ech weess datt ech ab und zu mol do en onnéidegen Hit kréien vun entweder der Hex déi random schéisst, déi schéisst random.
Ech hat och Problemer mei laanscht ze kommen, ech weess och. Mä komme elo bäi däin.
Mein Nightmare. Jo, däin Albdram.
Déi Leit, déi op der Fouer waren, hei si se och eng Kéier nach Fritten. Mir sinn elo bei der Frittebud ukomm. An jo, déi frittéiere mer. An zwar mat enger Aart a Weis, déi am Fong net intended ass, awer ech maan se. Well normal wärst du net op der Platt, well se do einfach getuckelt sinn. An hie beweegt sech och ab und zu mol ganz random. Ab und zu mol bleift e laang op enger Plaz stinn an heiansdo beweegt e sech. Voilà, do. War dat Mist? Ja, ja.
Ah, nee, se kann een sech grad nach beweegen. Mee kuck, ob ech et oftimmen kann.

Fritz Killen, well ech muss beim Chainsaw laanscht kommen, Gear matgeholl an an d'Waasser. Well normal wëss do ze Waasserlevel duerch ma mee do zielt als eragaang wann s du iwwerhaapt do eragaange bass. Hei kuerz Res forcéiert, Keep als Dingens.
Damage Boost, do ass et am beschten mat zwee Headsets fir den Damage Boost. Well da kanns de einfach duerchrennen, dann ass der egal. Mee ech weess och, dass Saposch extra och eng Ännerung hei gemat huet mat Invincibility Frames, well ech eng Kéier gewisen hunn, wéi krass een dat abuse kann. Shit, ech hunn e Glitch géint gemaach. Dir se kréis. Mee bon, dat ass eng Plaz. Do ass en Punkt. Wann s du. Hätt ech geschoss, hätt ech warscheinlech o nach do alles fort gemat. Timing bedéngt allerdéngs alles nëmmen. Mee do mat der Pal. Kéint och net de Cycle da sto blitt ginn. Dat ass alles mat Cycle, wou s du kanns wëssen, okay, wann s du do ouni Damage weiderkënns, kriss du do hei de Cycle.

Vun denen die man brauche fir 100 Prozent ze kréien. Wie war dann eng Reaktioun wie d'Héieren hues kënnt der op d'Konsole eraus? Éischter méi dodenecklech oder hues de gesot, dass de gudde Schratt fir d'Spill?
Ech hu mer geduecht, dass et e gudden Deel vum Spill ass, well dann ech et och endlech ënnerwee ka spillen, wann ech wëll meng Rekorder bréchen. Mee mol kucken, ob et och halt mat den, ob et séier genuch ass dofir, fir Saachen ze maachen. Ech hätt et ganz do, et wäert de Computer méi.
Also d'Loadbringer sinn definitiv hei méi laang. Also ech weess elo net, ob déi emol aberechent ginn. Also.

Wou et och rauskomm ass.
Wéi ech dech schonn op der PlayStation 4 eng Kéier gekuckt hat, do. Genominéiert ginn.
Et ass dat nämmlecht, mee du hues halt nach de Platinum, wann s de halt all déi all déi Challengen, déi s de op Steam hues, och gemaach hues. Sou, an da si mer och elo scho bal beim leschte Boss ukomm. Geet séier hei.
A mir wäerten herno awer e bëssen hei fir Schnëssen e klenge Fazit maachen. Mir mierken awer och, fir dat eng Switch-Konsol ass, eng Nintendo-Konsol, net vill Problemer.
An se hunn hei och den Text geännert gehat vum alen op deen neien, well hei versteet een elo besser, dass en wierklech hannergelaf ass. Dat hues de bei der éischter Déngens, du hues de misse scho verstinn. Damage Boost. An Unintended Damage Boost.

Ech denken mat der Zäit misst der awer bäi 17, 18 net bleien. 16 an eppes, 16, 30? Keng Ahnung.
Do gesi mer et, wéi et ëmmer esou ass.
Also dat ass do egal wat, ech hunn et schonn erëm verluer. Egal, an awer freet de But.
Voilà, an dann gesinn mer et, 100 Prozent. 16 Minutten.
16 Minutten, ja.
Fir déi éischt Kéier op der Konsol ze spillen, denken ech eng zimlech krass Leeschtung.
Ja, vum, vu mengem momentane Rekord ass et elo mëttlerweil, ass et eng Minutt an. Eeleft Sekonn ass 14, 55 gewiescht. Also iwwer eng Minutt ass d'Differenz. Dat heescht just sou Klengegkeeten, déi am Fong nach do optiméiert goufen, respektiv manner oft gestuerwen ass, déi do déi Zäit nach ënnerschiedlech maachen. An ech denken, d'gëtt gëtt schwéier, déi mei Rekord ze bréchen, mä ech waarden ierwen drop, datt een et brécht, fir datt ech nees méi Grond kréien, méi et ze spillen. Dat heescht, elo gesi mer hei. Ech menge Rankings hu se keng agebaut, ne? Hei hu se keng Rankings agebaut. Wäerte mer och op der Switch kaum eng Kéier wäerte gesinn. Ass och déi Problematik mam Crossover, géif ech soen, déi jo dann de Problem do wäert weiderhin sinn. Mir huet gesinn, si gi vläicht méi lues op der Switch disponibel. Ech menge, et war 7 Euro oder wat hat elo am Endeffekt kascht? Kéint hinhaen. Ech hunn et am Virverkaf direkt kaf gehat, woumat et ënner 5 Euro wor. Ech hat ebe rofgelueden oder e bësse manner krut gehat, mee et misst awer fir op der am E-Shop fir 7 Euro ze kréien ze sinn. Denken awer et ass gutt dat op der Konsol erauskomm ass, mee wann ech awer éierlech sinn och mat dir, ech hat ni domat gerechent dat de wierklech op Nintendo dat do giff erauskréien. Well fir déi Leit déi et bäi anere Siten eis net gesinn haten, mir haten och eng Geschicht dat vun Nintendo e Strike krut huet mam Spill, Giff ze vill dem Mario gläichen, wou net misse laang domadder diskutéieren an en huet awer hikrut dat de Siggy e Charakter fir sech ass an och gutt sou dat mer hien op der Konsol hunn. A wee weess, ech hätten awer ganz hei am Land wäert de Siggy op der Switch vläit net sou de Succès hu mee erëm international wäert e rëm méi erofgeluet ginn. Jo, well momentan bei de Rekorder vun de séierste Runs gesäis de, datt d'Amerikaner, d'Amerikaner sinn e bëssen vertrueden an et sinn och e puer Europäer. Vun den Asiaten, mengen ech, hu momentan relativ wéineg Leit dovun héieren. Dowéinster, ech menge wann déi Leit bis héieren an dann warscheinlech do dee Ranking mam Zäit gesinn, datt déi warscheinlech och iergendwann mat vertruede sinn. Mir mierken also, et huet nach Potential hei am Land. Mir hoffen, mir konnten Iech eben elo weisen, wéi een Speedrun dovun ergeet. Dat heescht, Dir hutt d'Spiller hei an gutt 25 Minutten de Video misst déi Längt hunn, eng Kéier gesinn. Däi Fazit awer, Frou, dass s de op der Switch hues an. Et ass praktesch, well dann, wann ech wierklech Bock hunn, Groussaarteges ze spillen an ech sinn ënnerwee, da weess ech, dass ech et einfach aus der Switch erauspaken kann an ech muss net direkt mäi ganze Computergedéngerts erauspaken. Voilà, ech denken déi Meenung hunn ech och. Ech denken soss hues de nach eppes ze soen, soss géife mer de Video denken ech awer ofschléissen. Bei weider Froen, mir sinn zu zwee am Discord och ëmmer do, dir kënnt och ënnert d'Kommentare herno schreiwen a mir leeën iech un d'Häerz, d'Spill kascht just 7 Euro ëm den Dréi, mee. Denke fir e Lëtzebuerg Spill op der Konsol ze hunn, grad op der Nintendo Konsol, do geet schonn en klengen Dram fir déi meescht an Erfëllung. An dat war et denken ech op dëser Plaz. Mir soen iech Merci fir d'Nokucken a sidd gespaant. Ech mengen de Serge wäert nach déi eng oder aner Kéier op sengem Kanal nach Rekorder. maachen. Déi wäerte mir iech dann och verlinken. Mee et gëtt awer eng Art Noss, fir de Rekord eng Kéier ze knacken, géif ech soen. Also 14,55, et ass nach briechbar, mee dat ass haaptsächlech wou ech dann entweder bei Boston e Cycle éischter kréien, wat 5, 10 Sekonnen ausmaache kënnen, ob s de e séieren Déngens kriss, wann s de iergendwou net stierfs oder ob s de iergendwou vläicht en Damage Boost rauskriss, wat into One-Up geet. Dat sinn alles sou Klengegkeeten, wat In-game Mechanics sinn an esou laang keng weltgebriechend Dénger sinn déi wou mat dass de méi Speed kriss oder mat dass de méi tëscht sprange kanns wéi virun etlechen Updates wou de de Super Jump wéi ech en genannt hunn wous de einfach eng Véirels vun der Map einfach duerch ee sou e Pneu einfach fort geflu bass an de wosst dass näischt dech konnt treffen.
Op jidder Fall, ech mengen, ech soen dir e grouse Merci, dass de komm bass, fir dat do gemeinsam opzehuelen. Du hues eis vill kleng Problemer scho nach gewiss. Dat wäert de Sébastien Koschka net gär gesinn, mee ech denken awer, du hues mer awer scho vill gehollef, fir d'Spill ëmmer ze verbesseren. An. Jo, en Caf och bei der Saach, wou en duerch d'Matt gefall ass. Jo. Also mir gesinn och hei um Ecran nach ënnen zwee eent fënnef. Ech denken, deen een oder aneren Update wäert nach kommen. Ech si gespaant wéi Pixel.lu sech virun entwéckelt.
Jo, eleng nëmme wou ech dat Ganzt gemaat hun huet en mindestens 10 Updates oder 15 Updates drop geklappt nach.
Maja, mir halen iech am Courant bis nächst Update. Ech denken mir maan awer do eis Schluss. Nach eng Kéier Merci fir d'Kucken an dann ass et bis déi nächst Kéier bei engem weidere Projet. Jo.